Geçen ýylyň sentýabrynda ýollaryň bölekleýin açylmagynyň yz ýanyndan bäri Türkiýedäki gaçak galan Türkmenistanyň ýurtdaşlary köçelerden ýygyn alyp, deport etmek maksatly döredilen yzyna ugratma merkezlerinde üýşürilip başlanyldy. Gynansak-da Türkmenistanyň ýurtdaşlarynyň ýolçulygy yzyny ugratma merkezlerinde gutarýar. Şol sebäpli köp sanda türkmen alty-ýedi aýdan bäri gabawda saklanylyp gelinýär. Munuň sebäbi bolsa, Türkmenistan deportly halky ýurduň içine almakdan ýüz öwürýänligi bolup durýar diýip, içerde bolup gelenler habar berýär. Emma Ankaradaky ilçihananyň resmi bolmaýan talyp işgäri Mirali Ýaraşow bu zatlaryň tersini öňe sürýär we özüni deportly türkmenlerden jogapkär hökmünde tanadýar. Ýaraşowyň aýtmagyna görä, deport ediljekler bilen ýakyndan gyzyklanylyp, olaryň resminama işleri hem berjaý edilýär. Biz Ankara ilçihanada durgun. Bu häzir şolaryň nirde, nähili ýagdaýy boýunça men jogapkär şu taýda. Edara höküminde, Türkmenistan döwleti höküminde olaryň gitmegine, dokumentasiýasyna biz elimizden gelen kömegi edip otyrys, üstünde işläp otyrys. Şu wagt Türkiýe gaty neme tarapda şu wagt, hem ugratmakdan otyrlar.
Emma Ýaraşow munça ýalanlaryň arasynda bir sany halkdan gizlenilýän dogry zady dilinden sypdyrdy. Ýaraşowyň sözlerinden belli bolşy ýaly, Türkiýe türkmenleri deport etmekde doly kararly, emma Türkmenistan tarapy deportly meseleden gaça durýar. Türkmenistanyň bu meseleden gaça durýandygyny iki aý bäş gün gabawda galan ildeşimiz Parahat Myradow öz sözleri bilen bize beren interwýusynda tassyklaýar. Myradowyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň ilçihanasy adamlardan hiç hili habar almaýar. Hatda Myradowyň aýtmagy boýunça ilçihana adamlaryň deport edilmegini islänok we öz mümkinçilikleri bilen bilet satyn alyp gitmekçi bolýanlara-da bilet satanok. Ilçihanasynda hiçi ýok, ýekeje konsulyň iş kary hiç zadyň bilenok. Geri gönderilen merkezi-de şondan jaň edýärler.

Myradow gabawdaky türkmenleriň ýagdaýyny doly düşündirmek üçin beýleki ýurtlaryň ilçihanalary bilen Türkmenistanyňkyny deňeşdirdi. Ildeşimiz Parahat Myradow yzyna ugratma merkezlerinde bolup geçýän ýene bir gorkunç zadyň üstüni açdy, görlüp oturylsa gabawdaky türkmenleriň statusy gaçgak göçmen diýlip ýazga alynýar ekeni, ýagny türkmenler hem beýleki käbir milletler ýaly gizlin ýollar bilen serhedi bozup Türkiýe çäklerine giren hasap edilýän ekeni. Owganystan, Pakistan, Gelýär her aýda iki gezek, üç gezek, dört gezek. Indi meniňki baryny men Owganystana dört gezek gitdi. Pakistana dört gezek şemaly. Her gezegem iki ýüz adam, ýüz elli adam äkidýärler deport edip. Biz bir kagyzy gol çekdirdiler. Çekmejek bolduk goluny, aý, hemmesi çekip dur-da, menem baryp çekmejek bolup adwokat gelmese men gol çekjek dälin. Diýdim bolany, şonda Sen siziň çek sen çek çek wezipä. Adam üstün gidar dyza dyza üstün hayvat atıp üç pulu da iki cöden çek çek ay sen buna nokta. Sen bir çek durga. Sen ne aşkı o sağdan kay kalmış son. Sen beni imza attım ama gül çektim. Siz şol gol çeken kagyzymyzda soň okap berjek, düşündirjek diýer-de. Onuň onam edenok, düşündirenok. Gol çekeňmi, itleýäň? Ýa o düşündirenok näme gol çekeniňi. Ýöne biz şol düşündir şony diýip soraýarys-da. Soň Azerbaýjandan oglan geldi. Şoňa aýdypdyrlar. Sen şuňa gol çekseňem, çekmeseňem tapajy özümiz gol çekýäs diýipdirler. O zaman ýazyl gidýär, okap duran serhet pozup gelipdir. Serhetden pozup gelipdir, ýöräp geçip bilýär, serhet pozan. Edil Owganynyň, Pakistanyň gelşi ýaly türkmeniňem, türk sungatynyň, azerbaýjanyň hemmesem şeýdip ýazýan ekenler. Onuň özi gaça köçek gelende, Ýok, çok bile geldik, kimligimiz bar bärde aldyk. Bir süresi gitdi, olamaz haýsy sebäp bilen. Muradow gürrüňiniň dowamynda hökmany deport bolmak isleýänler ýörite arza ýazyp gol çekýändiklerini aýdyp geçdi. Munça zada garamazdan soňky günlerde gabawly tutulýanlary, eger-de gol çekmedik bolsa olary yzyna boşadyp başlapdyrlar. Soňky iki hepdäniň içinde diňeje bir nokdadan segsen töweregi türkmeniň yzyna boşadylandygyny Muradow bize habar berýär. Munuň sebäbi bolsa, Türkmenistanyň entägem deportly halkyny kabul etmekden ýüz öwürýänligi bolup durýar.
Munuň bu ýene Bizi deport et diýip çagyrýar, aşak benim dilekçe doldurýar, kagyz doldurýar. formu. Şony dolduraýaň bolun. Seni ýogsam deport te Türkmenistana deport edinjan alyp galýarlar. Ine häzir biziň içimizden üç-dört adam alyp galdy-da. Şolara alty-ýedi aý boldy. Deport hem edenoklar, bäri hem goýulanoklar. Meniň aýdamda ýigrimi sany kul gaýtdy. Ýigrimi sany durup bolan ol gaýtdy bir gaýdamda. Bir gaýdamazda, bir günde. Menden soň maňa bir elli altmyş sany geldi. Öň dünýäsini dilekçe dolduranlary buýranoklar.